Ähliňize salam. Bu dersimizde Randit e, funksiýasyny görmekçi. Has dogrusy funksiýalarda package ýalyrak geçip biler. Indi meselem Pythonda dürli-dürli librarylar bar ýa-da package'lar bar. Meselem käbir zatlar biz özümiz ýazmak mejburiýetinde däl. Meselem Randit hem şolardan birisi. Randit şular ýaly ýazylýar. Bu hem e, Random integer almak, ýagny random packaginden randy funksiýasyny alýas. Bu näme? Ýagny ýatdan san atýar, ýagny çaklap san atýar. Belli bir san aralygy berýäňiz, meselem diýeli 0 dan 100 üçel diýýän, randy det diýýän, ýagny şol 0 dan 100 üçel aralykda bir san san alýar. Öz çaklap we her her sapar programmany işledemizde ol üýtgäp durýar sebäbi her sapar başga bir sany kompýuter öz ýatdan çaklap alyp durýar indi running funksiýasyny nädip ulanýas o nirelerde işimize ýaraýar meselem nädip almaly ilki şuny göreliň nämeýas random diýip bir package bar ýa-da library öýtýän anyk bilemok from random diýýäs indi random atly Librarydan ýa-da packageden import diýýäs. Nämäni almaly biz? Şoň üçinden running. Running atly Python-yň bize berýän mümkinçiligini aldyk şu ýerden ulanýas indi şu funksiýamyzy. Näme etýäs? Meselem, näde bulanmaly? Bir san diýeliň, meselem, san diýeliň. Nämäden bolsun? Indi ine şu ýerde meselem men bir san 3 diýsem, üçe deňligini aýtýan. Ýöne men bir san aljak bolýan. 10 bilen meselem 80-iň arasynda bir san ýa-da 0-dan diýip. 0 bilen 100 e, arasynda bir san aljak bolýan. Nädip almalýan? Olaryň hemmesini ýazyp içinden alandan näme etýän men? Renlint funksiýasyny ulanýan. Renlint diýen ýaly. Näme diýýär? Renlint diýdim indi. Self ne şu ýerden çykardy? A ýazýar. Birinji sanymyz 0. 0-dan başlaýar. Ikinji sanymyz 100. Indi bu näme etdi? Renlint 0 we 100 aralykdaýdyk sanymyz. Näme diýýär? Ýagny Noldan ýüz aralykda bir san seç diýýär. Python öz seçýär muny. Öz ýatdan atýar. Random seçýär. Onam san atly bir üýtgejiň içine goýýar. Indi biziň sanymyz Python näme seçse şoňa deň bolýar. Indi göreliň import e, şu sanymyz çyndan hem Python özi ýatdan atyp tutup bir zatlar çykarýamka. Print diýip göreliň. Sanymyz print san diýen.

Bir oýun düzeliň meselem. Çaklap ýatdan bir san atmaň oýny bolsun. Dogrymy dogry däl. Indi biziň sanymyzy nämä deň paýtynyň seşşek bir sanyna deň şu ýerde. Indi biz ulanyjydan bir san girizmegini isläliň. Meselem näme diýeliň? San giriz diýeliň. Input bilen alýas elbetde. Olam integer bolmaly. Integer bir input alýas. Input diýäs. Näme diýeniň? E, ýatdan bir san giriziň diýsin. Ve onam aşak setirden yazdırsın. Şimdi eger bizim yatdan girizen sanımız Python'un saylan sanına den olsa näme deysin? Bildiniz deysin. Python'un saylan sanını bildik. Eger den del olsa ýalňyş bir zatlar diýsin. Göreliň nädip ýazýas? Indi if diýýäs. Eger biziň girizen sanymyz san giris, biziň girizen sanymyz Python-yň saýlan sany nämedi? San atly üýtgeýji. Şuňa deň bolsa, elbetde iki sany deň durlanýas. Şuňa deň bolsa näme etsin? Bir zat print etsin ekrana näme diýsin? Yeah. Bildiňiz. Bildiňiz diýsin. Eger deň däl bolsa başga ýagdaýda näme etsin? Else näme etsin desin? Da da da da diýsin. Bilmediňiz. Näme diýsin? Bilmediňiz. Me bilmediňiz. Bilmediňiz diýsin. Göreliň näme işleýär. Ýatdan bir san giriz diýeli. Şu wagt näme işledi? Ine şu ýerdäki san giriz input funksiýamyz işledi. Men ýatdan bir san ýazýan, meselem, 10 diýýän. Bilmediňiz diýdi. Wah, ýalňyşdyk. Indi bu loop işläp durmak üçin indi biz meselem Python-yň näme girden san, näme näme san girden bilemizok. Biz diňe öz sanymyzy gördük. Ýöne Python-yň ýatda bellän sanyny görmek üçin näme edip bileris? Aşakdan Python-yň bellän sanyndan print edip bileris. Sanly ýes. Indi göreliň näme etýär. Indi ýende 10 synap göreliň. Bilmediňiz diýdi. Python näme girizipdir? 2 girizipdir. Onda biz 2 ýazan bolsak näme boljak eken? Dogry boljak eken. Indi biz muny hiç wagt bilip bilmeýäs bu gidiş bilen 0 we 100 aralygynda. Şonuň üçin Python-yň girizen sanyny ilkinji print edeniň göreliň şu ýerde. Indi Python bir san belleýär we şony ekrana çykarýas. Ondan soň bizden soraýar. Ine ýatlansaň girdiň diýdi. Python näçe belläpdir? Altmyş bir. Näme etdik? Biz kopiýa çekdik bu ýerde. Altmyş bir diýdik. Ýa bildiňiz diýdi. Ine şeý edip bilersiz. Ýa-da muny bir while loopynyň içine goýup oýun ýaly edip bilersiz. Sany görkezmesin bu. Şu ýerde dursun. Indi men bu ýerini bir while loopunyň içine aljak şundan ýokarsyny. While diýjek, true diýjek. Sebäbi bir gezek däldi. Her işledenimde işläp dursun şu. Şöyle şular yani etsem, tezden işletsem näme etjek? Run dedik. Şimdi näme etjek bu? Bizde bir san girizmegimizi soraýar, dogry bolsa bildiňiz diýýär, eger tutduryp bilmesek bilmediňiz diýýär. Funksiýa gutarýar. Onsoň ýene-de while trueň içine gelýär, ýene-de şu ýerden başlaýar, ýene-de bir san girizmegimizi soraýar. Göreliň nädip işleýär. On diýdim. Bilmediňiz diýdi. Ýene-de sorady. Ýene on diýdim. Ýene bilmediňiz. On bäş diýjek. Ýene bilmediňiz. Ýigrimi alty diýjek. Ýigrimi alty. O-da ýalňyş. Ýüzden ýokary san ýazsak, elbetde bilmediňiz diýer, sebäbi Python on bellemeýär. Indi şeýdip oýun ýalam edip bileris. Muňa meselem menýu goýup bileris bir ýerine. Meselem şu ýere menýu diýelim. Menýumyz bolsun biziň näme bolsun? Bir näme etsin? Play diýsin oýnamak üçin, iki näme etsin? Quit diýsin. Çykmak üçin.

Menýudan saýlalyň bir ýa-da iki basjagymyzy. Eger bire bassak oýnalyň biz. Oýny oýnasyn. Bire bassak, ine şul işlesin. Şu ýerdäki biziň funksiýamyz işlesin. Şul işlesin. Eger ikä bassak, saýla iki diýsek, hop, ýalňyş girdik. Sayla 2 diýsek. Onda näme etsin? Meselem, e, quit etsin, çyksyn ýagny quit funksiýasyny ulanýas. Ýa-da break diýelim. Loop dursun şu ýerde. Eger başga bir zatlar saýlasa, bir samsykrak bir ýere gelip, meselem 10, 50, 60, 70 ýazsa, menýu öňünde duran wagty hem näme diýsem, print diýsin, Agam körmüň diýsin. 1 we 2 arasynda saýlaýda gaýrat etdi diýsin meselem. Şeýdeliň. Indi print edeliň, e, işledeliň funksiýany näme diýdi? Play ya da quit. Saýla diýdi menýudan. Meselem bir saýladym men. Oýnajak. Ýatdan bir san belle diýdi. Ýene on synap görjek. Ýa. Bilmediňiz diýdi. Menýudan saýla diýdi. Ikä basdym. Çykdy. Oýnumyz durdy. Ne şular ýan ýa-da menýuda men başga bir zat saýlasam näme bolýar, onam göreliň. Meselem, menýuda men 3, 4 saýlasam näme diýdi? Agam körmüň 1 we 2 arasynda saýlaýda gaýrat etdi. Indi şeý diýdi, oýny çykalyň oýundan. Boldy. Ine Randit şular ýagny Pythonyň özi her işledenimizde funksiýany her işledenimizde başga bir san özünden bellän aralygymyzdaky san aralygyndan saýlap seçip durýar. Randit funksiýasyny hem elbetde biz soňky ýazjak programmalarymyzda ulanarys. Häzirlikçe şuny bilmek ýeterlik.